Kātahi te ānini nui ki te kāwanatanga ko te tuku i te pūtea āwhina ina utu o ia rā. Kai nā mauna whakateitei o te motu whānui rarau mai ki te ao mārama. Rā te wai ko Hukarewa ake i maringi i a wai i ōrua ko ōrau i Waikēkereao. Mā hea ake ana ko Parekohe i te matenga o Anituatua Black o Ngāi Tūhoe. E iwa tekau mā tahi ōna tau ka riro nei. He kai pīkau te kuia nei nā kete o te wānanga o Ngāi Tūhoe, he amorangi o te karanga, o te mōteatea o ngā mahi a Tāne Rore a Hinerēhia. Koia tētahi o nā kaiako tuatahi o te Kura Kaupapa Māori i eke hei kaiako hoki i ngā Tari Māori o Waipapa Taumata Rau, o Te Whare Wānanga o Waikato, ahu atu ki Te Whare Wānanga i Ōtākou. He mā tana tuhi whiti, tito waiata anō hoki a Nītuatua, ko Nahoutahi me tana tamāhine, arā, ko te kaiwaiata Māori rongonui nei a Whirimako Black. Ka takoto te taona o te mate ki Waikirikiri marae i Ruatoki tae noa atu ki te Paraire, Tērā ka nehu a ia ki te taha o tōna hoa rangatira, a Tai Turekina Praki, mōrehu hōia o te Rōpū Māori Rua Tekau mā Waru i mate i te tau 2006. Hoki rawa mai ki ngā take i te ao mārama nei. He akoranga reo rotarota kai te whakahaerehia ki runga i ngā marae e 20 i Te Tai Tokerau. Ka tapaina nā akoranga nei ki te ingoa He aha? Ka mutu, he mea āwhina nā Koranga nei i te hunga turi me te āta whanake i te puna kaiāwhina reo rua. Ka ia tūmamao Harawira te rongona ake.
Ko te reo kia mārama, ko te reo kia rere, koinei te hiahia o Kim Robinson. So people can understand our culture and our way and our language and it really helps us. He moni kua whakawhiwhia ki te roopu o Deaf Action ki te whakahaere i nga akoranga ki runga marae. E ai ki a Rau Te Para, hoa rangatira o Kim Robinson, nona te whakaaro kia whakaturia tenei kaupapa ki roto ki nga iwi. He came up with the concept about twenty different marae having accessibility for deaf whanau, hard of hearing, kaumātua and kuia coming and learning sign language. E ai ki ngā tatauranga o te wā, kei te takiwā o te 200 tāngata ka ako i te reo tohu ia tau. Hei tā Kim, me nui noa atu tēnei hunga. It's not enough, it's not enough people using sign language, we need more people to know sign language. It's really important to have access to all services. Kua 20 tau a Eri Hokianga e whakaako reo tohu ana, ā, kei te tīmata ia ki te waihanga i te reo tohu, kei roto katoa i te reo Māori.

Nā Catherine Baragwanath te wharekai o Thirty Nine Gillies i Kawakawa, ā, koia hoki tētahi o te hunga kai te ako i te reo tohu.
It's one of our official languages, so I felt that there isn't enough voice, I know that's an ironic statement to make, but I didn't think there was enough voice or traction for an official language in our country, so I decided for my own personal growth to learn sign. Hai a Hepetema timata i ngā koranga, nō reira kai te puta te karanga ki ngā iwi o Te Tai Tokerau kia kawea te mānuka ki te ako i te reo tohu. Tūmomao Harawira, Te Ao Mārama.
Kua huripoki te Kāwanatanga i wāna whakatau mō te tango inā rākau tauhou i te wāhanga pūmau o tana kaupapa utu tuku waro. Ka tūnāpihia nā Mana Pupuri Whenua Māori ki te narohana o Nāu Tūtuku Waro, arā, e whitu piriona tāra te rahi o te tahua ka ngotea i te ao ōhanga Māori. I kōrero māua ko te kanapu rangitauira o te Rōpū Nahere Māori nā Pou ā-Tāne i kō ake nei. Kia ora kanapou te a nau mai ki te hotaka Tuatahi a kua tuohu te kawanatanga ki ta koutou inoi engari ka matua i tena. A ko te whakapoto a whakautu poto peata kao a he nui tonu te mahi kai mua i te aroaro a e tutuki ai ta matou i tono ai i roto i nga tapaetanga ki te kāwanatanga, ā, hoi anō he, he tohu pai kua, kua tahuri ngā whakaaro, ā, kua whakarongo ki ngā nawe, ki ngā tāpaetanga a te iwi Māori pā ana ki tēnei take, ā, hoi anō he, he nui tonu te mahi kei mua i te aroaro e, e tutuki ai ngā, ngā, ngā wawata, ā, ngā whakaaro i, i whakatakotoria e mātou i roto i ngā tāpaetanga nei. Nā, tata ki te 30 ōrau o ngā mahi ngahere i raro i te kaupapa Utu Tuku Waro kai ngā whenua Māori, nē? Kāre kore, ka whānui haere i ngā whakataunga Tiriti, i ihutū rānei te kāwanatanga ki te Māori i roto i wāna whiringa i te tuatahi? Ā,
tā mātou nei titiro ki tēnei kaupapa peata kāre rātou i tino aro, te kāwanatanga i tino aro ki ngā hiahia ki ngā, ā, ki ngā hiahia, ki ngā motika, ā, o te iwi Māori e pā ana ki, ki ngā mahi ngahere, ā, koira te, te take i kaha whakahē mātou i tēnei, ā, whakaaro kia panonihia tēnei ture, ā, nā runga i tā rātou kore aro mai, ki, kore mōhio pea ki ērā āhuatanga, engari kua, ā, kua whakamārama atu mātou ki a rātou i ērā āhuatanga, Ā, nā, ko kī mai rātou, ā, ka, ka whakatārewahia tērā panonitanga ture mō tēnei wā, ā, nō reira, he, he tohu pai tēnā. Nō reira, ka whai tonu rānei koutou i te ara ki te kōti kia kore e raru ai ngā kaiwhakahaere ngahere Māori? Ā, mena, mena koira, ā, te ara, ā, me whai tātou te iwi Māori kia, kia whakarongo mai te Kāwanatanga ki, ki ō tata, ā tātou nawe, ā, e tuwhera tonu ana tērā kuaha, nā te mea kāre anō te Kāwanatanga kia kī, ā, ā, i ra kati nei, ā, kua, kua whakakorea tēnei panonitanga ture. Nā te mea he nui ngā hua i roto i tēnei, tēnei, ā, whakarōpūtanga ngahere i roto i te ETS. Ā, nō reira, e, e ai ki, ki te reo o tēnei reta i puta i a Shaw rāua ko Nash, ā, e tuwhera tonu ana te kuaha kia hoki atu rātou ki tērā kaupapa, Nō reira, mēnā e tuwhera ana ki a rātou, e tuwhera ana tonu te te kuaha ki a ki a mātou, ki a tātou te iwi Māori ki te kōkiri i tēnei take ki ki roto i ngā kōti. Ka pai.
Kainapou Rangitauira o Ngā Pou a Tāne, tēnā koe i ēnā kōrero, kia ora. Tēnā koe.

Kai te hiahia nā Hina rā kia arotakehia e te Ōti Tatiana rā nā utu āwhina te Kāwanatanga i te kitenga atu kua utua ki te tangata kāre tika ana kia whakawhiwhia. Ko te tuatahi o nā utu āwhina e toru i utua i tēnei wiki. Ko tōna take he whakamauru i te ngau o te pikina utu mō ngā mea katoa i ia rā i Aotearoa nei. Enare kai te kite te Kāwanatanga he ringa hapake te ringa āwhina, anei a Tini Molyneux.

He mahi na te Kawana i tuku atu ma te tari taake e kawe. Hei ta te kaikōrero taake mo te Apitihana, ahakoa na whakatūpato, We were advised from the start that relying upon datasets that are imperfect of inland revenue.
Ahakoa tērā, e tūkaha ana te Minita ki muri i te tari taake.

Ina te pātai, e hia te nama i te mutunga mai ki te kaiutu tāke? Ki te āwhina i nā whānau ki te whai oranga. Ko te matapae a te rōpū āpitihana, kei nā tekau miriona tāra te mutunga mai. It's been an absolute dog's breakfast. Jenny Molyneux, Te Omarama.
Ko Nā Te Tau o Aotearoa i puare ki nā manuhiri o te ao whānui i tēnei wiki, te wā tuatahi nō te katinga i te tau 2020 i raro i nā here mō te mate korona. I whai oranga anō tēnei ki nā mahi tāpoi Māori me ō rātou hapori kua hono mai te kaiwhakahaere o Te Puia i Rotorua e Rāia Keall. E Rāea, tēnā koe, e hoa, ā, kua huakina ngā tatau ki te katoa, he rongopai rānei tēnei ki a koutou o te puia? Ā, tēnā koe e te tuahine, āe, kātahi te rongopai, ā, ko tērā, ā, i te tuahine, āe, ka, ka tūwhera anō ngā kuaha me kī, ā, ngā, ngā marama e heke mai, ā, ko te manakoia ka kite i te hunga manene e taetae mai ana, e hokihoki mai ana, Āe, kātahi te rongopai ko tērā. Na kai te pehewa koutou whakaritena mo te wa o te koanga me te raumati?
Ae, he pai, he pai, e waimari ana matou, kaare matou i kati, ne? I nga tau e rua ko Pahure i whakaae mai ta tatou, ta matou poari, i ā, kia tūwhera tonu ngā kuaha ki te, ki ngā hunga ahakoa te tokoiti o rātou, ā, i tae mai, nō reira i roto i taua wā kua, kua āta wānanga mātou, ā, i ngā, i ngā haeretanga me kī, konei te puia, ā, hei tauira ko te, Ko te roa ngā ake o ngā haerenga i muri te kauwere āhua tahi hāora pea te roa i nāianei kua nuku atu ki te rua hāora nō reira purukuhia ki te hohunutanga o a mātou mahi ā kia noho ki te ki te whatumanawa me kī o ngā ngā hunga manuhiri ka tae mai. Kāri, poroina turanga ngā kaimahi?
Āe, ētahi, āe he he wā tino tino taumaha. Tino taumaha e te tuahine, engari kua puta.
Na, e Raea, e ai ki na Matana Ohanga, a, me he ngata nei te ahua o te hokina mai o na Turuhi no na whenua pena i a Haina. Me pehea koutou e, e, e whakatahuri i tenei take? Ka rahi ake ranei wa koutou, a, panui pea ki te, ki ta wahi? A, ai pea, ko te, ko te painga he, Tino pai ngā ngā mahi kua tutuki e Manaakitanga Aotearoa, Tourism New Zealand. Kua noho tonu rātou ki muri te aroaro me kī a ngā kiritaki a wa mātou hoa ki rāwāhi, ā, kātahi anō mātou kua hoki atu ki rāwāhi, ki Amerika, ā, ki Ahitereiria, ā, ki te whakakaha i ērā hononga me kī. Engari e kore tae te pēhea e te tuahine ā tōna wā ka kite ā, ka kite mēhemea kua korahi ake wā mātou mahi, ā, engari whakapono, whakapono ana mātou ki tērā kōrero kei tū o tāwauwau te rā i whiti ana. Ā, nō reira, ki tō titiro he oranga nui tēnei kua hoki ki ngā kaupapa tāpoi i Rotorua, otirā te motu whānau? Āe, āe, āe, ā.
I runga i ērā kōrero kātahi anō ka kī atu, kei tua o tāwauwau te rā e whiti ana. Reira, e mau tonu ana mātou ki tērā kōrero, te ngākau rorotu me kī, ko rite mātou, ko āta wānanga, ko rite kei te hikaka anō te wairua o te hunga nei.
E Rae ake o te puia kāre e ārikarika nei te mihi e hoa kia ora. Tēnā koe.
Ko te Pire Kaunihera Rohe o Waitaha ka whakanuia i tēnei wiki, he tuatahi o tōna momo e āhei ai a Ngāi Tahu ki te tohu i tētahi tokorua ki te Kaunihera. Ana i te pūrongo ana Hoia Wade.
Mai te hainatanga o te Tiriti, kāre anō kia tautokona tētahi kāwanatanga kia tohua e ngā iwi he māngai ki ngā kaunihera. Kua eke ki tērā wā. This is about the treaty partnership, about recognising that Ngāi Tahu are entitled to representation on local government. Ko tā Te Pire, Kia riro mā Ngāi Tahu e tohu kia rua ngā uri a Ngāi Tahu ki te Kaunihera. This bill is about respecting

Ahakoa nā te kāwanatanga nāhinara o mua ēnei tūranga i whakatū, e mau tonu ana rātou ki tā rātou. The question that needs to be answered by the government is why is it that some people can be appointed to the council without having had a single New Zealander vote for them? We absolutely believe in the fundamental constitutional presumption of representative democracy. Ko tā Tiri Kātene, Kairo Whare a Ngāi Tahu āpōpō, me te mea nei, ka hipa te pire me te 74 pōti. Is the Minister aware of the results of the Bill of Rights assessment? Ngāhuia Wade, Te Ao Mārama.

Nau mai anō. E rua nā mētara ko Urakai te kaikauhoe nō Tainui a Lewis Clareburt, ēnari kāre anō kia oti i a ia wana mahi. Ko Clareburt te kaikauhoe tāne tuatahi, te Māori tuatahi hoki, ki te whiwhi mētara ko ura i nā whakataetae o ngā hoa whenua o te ao. Nāna te rēhi pūrerehua e 200 mita me te rēhi pāhekoheko e 400 mita i toa. Hai āpōpō ka whakataetae ia ki te rēhi pāhekoheko takitahi e 200 mita tana tino rēhi, ā, kenehe mētera anō ka ara kai ia ki te kakī. It's pretty crazy to think that you know maybe I I could bring home three medals um I thought maybe I'd be able to bring home two with the the the 400 IM and the 200 IM uh the 200 butterfly was obviously a bit of a surprise but

Ko Toi Tipu Toirea tētahi hōtaka nā Toi Aotearoa kua tekau tau e tautoko ana i nā ringa toi Māori e pihi ake ana. Engari ehara ko te tuku pūtea tautoko noa iho tāna e mahi nei. He hōtaka tēnei e whakaako i nā pūkena whakahaere pakihi kia eke angitu ai te tangata i wāna mahi. Na, kia tahuri atu tātou ināianei kia Kereama Te Ua, te kaitohu i Toi Aotearoa. Kia ora Kereama, nau mai! Aa, tena koe, e mihi ana, tena koe. Kereama, kua tekau tau no te timatanga o tenei hōtaka, na te aha i timata ai? Ae, ae, i ahu mai a te ingoa o tenei kaupapa, ae, i te whakatau ki runga nui o to tatou pāpā, a Tāpiranga Ngata e tipu e rea i te rā o tō ao, tō ringa ki te rā kau te Pākehā, ā, hei oranga mō tō tinana, tō ngākau, ā, ki ngā taonga Māori hei tikitiki, ā, mō tō māhunga. Ā, nā runga i tērā whakaaro, ā, he puna pūtea tēnei, ā, he puna tautoko, ā, Kia ra, mo ratou te hunga, nga manu pirere, ratou, katahi ano kua puta i nga whare tini, nga whare wananga ranei, me te tino hiahia ki te whai i nga tapuwae o nga tino whetu a te hunga pakipaki o te ao Maori, a, ko nga ringa rehe toi tera. No reira ma tenei putea tautoko, ka taea e koe te waihanga toi, ā, i raro i ngā parirau o tō ake iho pūmanawa, ā, ki te ako i ngā āhuatanga o te whakapakari i tō ake mahi toi, ā, i ōu whakaaro, ā, i āu, i āu pūkenga, kia piki atu koe ki ngā tihi o angitu. Āe, āe. Nō reira, i tīmata tēnei kaupapa i te tau 2000, 13. Hai kaupapa akiaki i tērā hunga, te hunga rangatahi, te hunga ka eke ki tēnei kaupapa, ki ēnei mahi. Nō reira, i te tau 2018, I haere a Toi Aotearoa ki ngā tōpito o te motu, ā, ki te wānanga, ki tō ringa toi taha, me te pātai, He aha ngā wawata o ngā toi Māori? He aha ngā mea e kaha ana, he aha ngā mea kāore e tino kaha ana? E tētahi o ngā kōrero i puta mai i taua wā, ā, e hiahia ana rātou ki te tono, ā, mō tētahi kūmara, tētahi a Putea hei tautoko i a rātou, engari kāre tino mōhio ana rātou ki te whakatakoto i a rātou whakaaro ki roto ki te tono pūtea. Ahakoa te kounga o ngā mahi, he pukenga anō tēnei te tuhituhi i ngā whakaaro, te hāngai ki ngā strategic outcomes, ērā momo mahi, ngā budgets hoki, he uaua ērā mahi. Ā, tētahi atu o ngā tino hiahia ā, o, o te hapori taua wā, tēnei wā tonu, ā, kia tuku kiriata ā, hei tono pūtea. Ā, mā tēnei ā, kaupapa ka taea ā, he, Te, te hiahia anō kia hui tahi ai, ā, kia kōrero tahi, ā, kia wānanga tahi, kia ea, ā, ngā, ngā, ā, pū, ngā pātai o te tono pūtea. Ā, nō reira, nui ngā rerekētanga. Ā.
He, he tika tāu, Kereama, he tika tāu, he tino uaua wēnei tono, kua kite au i ngā pepa tono rā. Nō reira, he aha ngā painga? Ā, kua, oh, kua whai rānei ki nā kaitaurima Māori tauhou i, i roto i nā tau?
Ngā, ngā painga, ā, ia, maha ngā painga, mahang atu ngā painga. I ngā tau kua, ā, kua pahure, ā, well, i uru atu ētahi o ngā, ngā, ngā, tama, te hunga rangatahi, te hunga manu pīrere rānei, ā, ki te whakakotahi i ngā whakaaro, ā, ki te mahi raro i ngā parirua o ngā tino whetū. Ā, pērā i a Elliot, ā, a Eddie Elliot, tētahi kanikani, kaikanikani rongonui, ko Melanie Baldwin hoki tērā. ā, he ringatoi, he curator, ā, ko ia te hautū o te whare toi o Hoia Gallery tēnei wā kei Te Tai Rāwhiti, Sian White tētahi hoki. Ā, he kaiwhakaari, he kaitohutohu, ā, kiriata, whakaari hoki, ā, he kaitohutohu, ko ia te kaitohutohu o Aronui Festival kei a Rotorua. A Sydney Tāmati, he kaiwhakairo hou, tana tino hiahia kia hoki atu ia ki tōna ukaipo ki te whakaoti i ngā whakairo i tōna whare tūpuna. Kei reira ia e mahi ana i raro i ngā parirau a Lionel Grant i tēnei wā. A Zeb Nicklin, he tetahi o nga mātanga reo, he hua no te panekiretanga, maha, maha rawa. Ko Aileen Whippenry hoki, tetahi o nga nga kaiwhiwhi o tenei kaupapa. Te te ahua nei a kua tino whai hua a tenei hotaka no reira ka nui te mihi ki a koutou. Hoi ano kua pau te wa ki a tau a Kereama, ka nui te mihi ki a koe. Tena koe, tena tatou.
Kia titiro ake tata inainei ki nga tohu a Tawhirimātea, ne? Ka pakiki kai taea i tua atu i te ua ka heke pea hai te ahiahi, kare e rereke ana na matapae ki Tamaki, Rotorua ka marere haere te hau ko ko raro i te ahiahi po. Ahakoa ka whiti te ra ki Turanga he titipā rerarera te ahua o te hau ki reira, a he marangai ki nga motu. Kia tūpato ki ngā wāhi mārakerake i Te Whanganui-a-Tara, kai patua koe i te hau noa ta wēta, 100 kiromita te kaha. I mua i te haiata ka marangai ki Whakatū, he rangi mahana ki Ōtautahi engari ka riri te hau mao te ua ki Tāhuna i te ata moata, he hau tonga māru anuanu ka pupuhi ki Waihōpai. Kāti, koina nā Piki me nā Heke a te ao Māori i tēnei pō, Toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mēnā hiahia koutou te whai wā mātou karere katoa. Na ka waiho māna reo rōreka o te kapa haka o Angitū nō Tāmaki Makaurau te hōtaka e whakakapi. Anei tā rātou waiata tira i waetahia nā Mahi Haka Nahau, inarā whakanā kua hori kia māoriori te noho.